E konan ku e konan ku a pegá mi na lo mata manera esta li manera e intriganan dus manera kiko bo por hasi kuné anto e ora manera una bes ku manera den mi hubentut ma ma agotá e partinan di manera sport kikonenan hopi trempan a trigger mi manera. ke kiko nos por kome fe dje, bo sa? Anto i i esei esei esei a a a yuda mi te ku mane ku awe mi mi por tin un mi por kome di e koi. El a pasa di un banda pa otro, no, anto awor mi ta biba di dje, whatever ku ku bo poi a mi asi. Si e ta ta un trigger, semper mi ta tin e e e e kuriosidad di kiko naturalesa por duna, that's it. Esei esei actually. Tini mi na lama. Wak, loke loke mi ta hasi ta manera un lifestyle, dus manera semper e tabata ta. Dus semper tabata parti di mi bida pisca, ta den awa, pero e ora cu el a manera intensifica tata ora cu e ma cuminsa si e pa mi come di dje. Anto e ora e El a el a bira un un kos di manera kosnan ku mi no ta ta sa paso rekorda bo den historia kulinario di Aruba bo no tin zeewir por ehempel no tin niun dish ku zeewir den dje anto e ora mi ta mane wow nos ta rondoná di lama awo kiko ta trip awo ki ta pasa ta danki Dios por ehempel ora ku mi a kuminsá. Lesa bukinan pasobra semper mi ta duna e ehempel ki manera Wally Shali kon bo ta tempo ayá ku no tin internet awo internet ta fantastis kikon ayá pero ora ku no ta tin internet kon ami sa kon Wally Shali ta yama internashonalmente ami no sa pa mi bai lesa over di kiko ta kiko right? Dus ora mi ta ta bai mondi mi ta ta les e buki, tin bia mi mi no tin e buki bani mi, mi just hinga kos den mi boka anto a wak a wak aki ta pasa, anto esei mas asi ku Zewir tambe, anto anto e kos ei ta masha masha zuiver mi e brother, di aos manera, pasobra si bo a bon, si bo a bon, verdad nos tin nos tin konosementu di manera boshi kos ku hende a skibi, desei un otro hende a gara un otro kos skibi riba dje, haya mas knowledge, pero si bo bai na e. Punto te na prome. Un hende mester a koe algo ku e no konosé hin ke den su boka anto komé. That's it. Anto e ora ami ta bisa manera un trailenero no ta chapo. Anto e ora manera esei esei a pasa. Des mi ta bai awa anto mi ta kome. Mi ta tende di mi ta tende di urchins nan ku bo por kome manera zeegelsnan, bushilamá. Ah, mi ta djus, mi ta wak-e ku anto, ma siña anto boso aki ku ta usá e rosiña di trailinero, siña kon nan ta mustra ora nan ta na stado. Am, anto asini bròder, kon siña, siña, anto e, e, e foutnan ei ku bo ta hasi i despues e, e partinan ei ku bo ta siña, bo no ta bai lubidá nan nunka mas, nunka mas. Ki ta pasa ta, m'a siña kore boto ku djis kuatro aña, promé ku m'a siña kore outo. Anto. Ora bo ta den awa bo ta bo wak ki ta pasa ta mane no ta tur ora un hende mester tende bo man anto ha no bo ta tende bo ta skucha anto bo ta bi a ok nan ta hasi esaki nan ta hasi esai anto bo ta kuminsa piska anto bo ta piska despues bo ta tende un otro un otro gai e ta piska ku su man anto bo ta mane wow kon esei ta anto ora mi a siña piska ku mi man mi ta koe e robeki chikitonan ki konenan Mi ta pone un pida pan asina aki, anto mi ta keda move, anto ora ku e e geng di Rebèke ta bin, esun ku ta hinka su kabes, mi ta ten'é, anto mi ta hinka e den un saku. Dus bo ta keda siña Dios di tende. E ta mescó surfspots, man'é kontrabanda. Tin un surfspot ku yama kontrabanda ku bo tin ku baha for di un baranka, ta foi piskadónan. Nos a tende tempunan ya, ora nos a kuminsá bòt di bor kikonenan. Dus man'é e ta e ta bai pa man'é e gana, e ta bai man den man ku e gana di eksplorá. Mande man di kere e storia ei ku bo ta tende verbalmente, anto djus bai p'e. Bo sa, bo ta tende un storia verbal, bo por bisa, Aw, bunita. Pero bo ta bisa, Unda e spòt ei ta? Komo mi ta bai hasié? Anto esei ta trip. Esei ta e úniko trip. No tin manera ful un siensia su tras. Alright. Anto, kon abo ta sinti ku e eksperensianan aki di manera biba di laman a kambia? Mane e persona pa ku bo ta awe. Ami bo sa mane mi ta un agradisido i alabes hopi triste pasobra mane bo ta wak e kambionan right mane por ehèmpel tin spòtnan ku bo ta bo ta bo ta bai anto bo ta repará ku mane por ehèmpel mi ta piska sikat anto bo ta repará ku e e. e e kantidat di sekatan ku bo ta daña antes bo no ta hende hama. Konsekuentemente tambe e ref tambe ta muriendo, bo sa. Pero bo sa atrobe ami no ta un hende mi no ta akademiko, right, ami ta mas impiriko, bo sa, manera algu ku ta sinti mi ta mi ta bai anto mi ta just wak komo persona. Anto un kon mi por bisa ku manera foral ku pandemia. Mi a mi a bin mi a wak anto so mi ta kòrda mi bai un lezing na na na universidat di Aruba unda mi tota invitá anto nan ta ta papia over di kon e koralnan ta muriendo rònt di di karibe ku karibe ta su mas impaktá sekuenta i ocho porsènt bababá which is mi ta kere nan pasobra si si si mi ta wak e ref de sierto lugánan. pa cu awor e coe ta morto right pero some way some how man den e tiki tempo cu den dos siman mi no ta guiaba letterlijk den dos siman di pandemia so e prome dos luna di pandemia mi ta pisca so mi pisca secat asina so mi por a come pasobra tur cos a cay tur cos a cay afo y mi no tin un trabao vast anto e solo hecho di drenta awa man turtuganan grandi pego bosa e pegonan cu ta Nos hemanan pego e bestianan cu ta landa hunto cu e tribonan, cu e bayenanan. E coni ta mane asi, na grandi coni ta, no? Nan no ta mane, nan no ta mane, pasobra bo sa con mi cu mi mane television cu realidad ta un tiki diferente. Nan ta ta riba e tortuganan, e tortuganan ta ta mane, mane un tercel chikito, mane co'o stupid. Anto mi ta mane, wow, awor. Ami ta pone, Oke, oke, bo sa, ami no ta, ami no ta un, un sientifiko, pero kiko nos ta bisa berekena? Pasobra e solo echo ku no ta tin boroto, ku no ta tin hende, ku no ta tin sònblòk, ku no ta tin diko, tur e bestianan ke a bin, nos ta ta garra se katnan, Stali mane bo sa ku? Anto wak asta awo bo ta wak ku mane turtuga na keda rond anyways pero atrobe ora ku tur e noise a bin bek ku tur e koninana mane e movishon ese kat ta kambia atrobe dus ami ta wak es ku mi perspektiva di piska se kat right pasobra si mi ta piska riba bota tambe. pero mi no tin hopi tempo ta piska riba boto. Foi pandemia m'a cuminsa piska riba boto. Mi por cori un boto pa bo, pero mi no tin experiencia riba loma mas cu loke mi tin bao awa. E e e e bushi lamanan tambe bo no ta haya nan mucho mas. Lama ta cayente pa pa for the longest time. Y mane un temporada manera nos ta awoki, septiember, october, cu lama ta supposi ta mane calmo. Un rata tin ola, un rata no tin ola, un rata, dus e ta e ta asina aki chuchuchuchuchu, dus tuko ta move, dus ku ku tuko ta kambiando, tuko ta kambiando, dus esei ami por papia di mi perspektiva no sientifiko sino dios di loke mi ta wak, pasobra pi sekat mi ta piska di mas ku binti aña. Ta dus manera si bo imaginá bo mes balanta manera sin bai Lamá, bo lo ta mes un taki of bo lo No ta, psholo, men Lamá ta tur kos brother. La mata tur cos mane mi por mi por dos mi dos si ami nunca no hunga futbol nunca no hunga beisbol nunca mi no hunga na di niun deporte organisa di chikito ma siña wind surf cu e e rumannan Harms dus Mario, Bruce cu Matheis. Nos ta te promenan ku ta tin e Paul Peralta nan ku e e e mast riba jeta skate ku ku ku a yama ku bela, pia bou, bo sa entre arashi ki kone nos la mata la mata tur kos. E nota ku mi ta play ku mi ta stima lama e kota mi ta stima lama den tur su aspektonan, kore ola, free dive, piska, whatever. E e ta just esei ta parti di mi bida, that's it. Mi no mi no mi no lo lisa mi no lo por ni bisa bo. Kiko mi lo ta sin la ma pasobra mi e mi lo mi ah ya se lo ta dun otro gaya mi sa otro interview ku e ta Ama e un kos si ku mi por ripara ta mane Xavier e Xavier a a kaba un tiki hopi pasobra mane nos a ta tin un un Xavier ku e haponesnan ta gusta masha hopi mi e a Anat e mi Ogonori e ta mane un spaghetti. pero no bo tin dos di nan bo tin un spaghetti cu ta crece mane pega cu e sargassum pero esaki ta mane un spaghetti un tiki mas sexy anto antes bo ta trabaha cu den effen vloed dus ora mi cuminsa mi ta mi ta kere mi a cuminsa net ora cu mane tucu a cuminsa mane bay off I guess pasobra ora bo ta ta repara cu mane si esaki ta piedra ora tin ora cu tai ta baha. e ta e ta muri pasobra e no tin awa right y y nan ta puro awa nan ta anto una bes ke tin sol e ta muri pero e reis ta keda bibo ey den pero awo bo bay por ehempel dos playa ku ta tin lugar ku tin nele en tine mas des manera tin konan of tin rasanan di zeewir ku ta muriendo kinanan of at least ku ami no ta haya nan paso kor a bon wak temponan ayano manera. Mi ta mi ta ta bai kampa un òf dos dia den mondi òf tres dia den mondi mi so. Mi ta ta bai ku just awa, mi ta ta bai ku mane un bòter ku soy sòs ku ku ke llama koki òlif oil kikoni pasobra mi ta ta ko koe mi kuminda efo. Mi no ta bai ku tènt mi ta just bai ku un ko anto. Mi tin sweet spots, dus mi tin pasobra kòrda bon Aruba aunke Aruba no tin no tin seisonnan manera ku bo por bisa ah ta sneu ke kone nan, e tin seisonnan hopi pronunsiá huntu ku kalor, huntu ku eb ku vloed ke kone nan tin tin kaminanan ku bo sa ku okay awoki den sèptèmber mi no ta kere mi ta bai a koki aki nan, mi ta bai mi ta bai mi ta bai na e baranka aki mi ta bai aki nan. E ta meskó tur e gana ku ta pigi kokolishi ku tur e kone nan. Nan tambe ta repará ku e kos ta kambiando. Anto e ora direpente bo ta repará ku no tin mas. Dus manera e tur esei wiernia ku bo ta ta haya, no tin mas. Dus manera e gono tin mas. Anto esei ta e realidat. Esei ta djes komo manera mi ta djes bisa nan bo ora mi ta bai, mi ta wak, anto tin añanan ta transkurí, a lies shete aña transkurí ku mi no ta haya e esei wiernianan mas.

Hopi bestia ta bin skonde paden kinan Aruba y vooral cu nos ta den nos ta pafo di e e belt hood di huracan. Anto kico si mi ta ripara mane atrobe mane vooral secat cu ta e bestia cu mi ta coy den awa y tambe um mi ta mi ta coy um um sea urchin e kico ta pasa ta cu e cantidad di di mata cu ta muri bao awa. ta strobando e bestianan di haya un cas dus mane ki ta pasa mane se cat bo ta bo ta haya mane diferente partinan cu tin buraco pues piedranan cu tin buraco cu cone nana anto p'esey ami no ta kere den pisca cu habon sorry tur e hendenan cu ta pisca cu habon pero ami no ta eens cu e pasobra bo ta vendenan afuera laman. Pasobra nan ta spreidt e habon den e buraco, anto obviously ta kimico, anto e ta moeilijk pa un otro besti bin biba den. Pero, si e buraco ta yena cu zeewier, e bestia no ta bay bin scondi den tampoco. Dus, kiko ta pasa ta, loke nos ta hayando awor aki na no vooral den e mundo di secato, den loke ami por bisa bo ta cu nos ta haya hopi bestia chikito, hopi secat chikito,

ni e pishiporkunan ku ta piská nan ku tambe ta skonde bou baranka òf den e baranka, bo no ta haya nan muchu mas. Manera awor, ántes bo ta haya pishiporku konstant, pero awor ke bo no ta haya pishiporku mes, bo ta haya un, dos pishiporku pasobra e buraku ta yená ku ziwir. I ántes bo no ta, mi ta, mi ta porfiá bo kos di bèrdat. Mi ta bisa bo, mi ta, mi tin binti aña ta piska na meu spòt. Pero bo ta tuma loke bo mester, right? Bo ta tuma sinku, seis bestia, bo ta bai bo kas. Bo no ta haña mi nunka ku binti bestia. Pero awor ki ta manera un kastigu, bo tin ku lanta masha hopi men pa bo haña manera un par. Bo haña tres bai a hopi, bo haña sinku bai a hopi. Bo sa manera. I bo, i ultimo kinan ku mi ta bai na un pari sport, mi ta haña hopi chikitu. Manera hopi chikitu, chikitu, chikitu, pasobra a, e, ananti e weko chikitunan unda nan por skonde. pero e grandenan men bo ta haña nan men, bo ta haña nan, bo, bo no ta hañando nan. Poko dia mi haña un grandi, mi a bringa e meia ora. Mi ta tin mi ma asina aki, mi tin un potrèt dje, mi tin mi ma asina aki, su tengla ta yega ta na mi rodia. Pero esei ta manera un den, mi kisas den sinku aña mi haña un asina grandi. Ki mishi, temponan ya bròder, bo ta bai, bo ta gara bestia, bo ta ranka bo, Nan ta ranca bo bo maskera. Bo ta bin cu chupa te pa trae bo, sea cu grandi bo ta gara. Awo ki tur ta mane chikito, chikito, chikito. Pasobra ta tin yen zewier, tin yen co cu ta stroba nan di drenta. Y a nan ta just, ya, mi no sa unda nan ta bayendo. Actually, mi sa bera, pero esey te, man. Esey te, y e, e, e, e, e bushi lamanan tambe, mané. Antes. Ta depende con bo a mester si si stroom ta duro e e con a yama nan ta bin cerca di canto bo sa nan ta pega pero awo ki bo no tene ainan cerca bo sa bo ta bo ta just gewoon bo no sa aunda nan ta y kere mi bes tenemos con strela man hende ta kere cu strela man no ta cana strela man ta cana lihé. Esunnan orange sin aki nan ta cana lihe y nan ta move den den un anochi nan por move kia ki paya brother bo no ta haya nan mas anto ya esey ta e e e dus loke ami ta wak anto ku ta pasando ku awe. Ami ta keda sorprendi ke tortuga na keda pasobra bo a bisa por ehempel den e bocht prome ku bo bo bay pa Arashi e bocht skerpi tambe tin tortuga konstant Mi por bisa bo, wak, kiko ta pasa ta mane, den mi, den mi opinion, ami, ami ta kere wak. Ya, ku por ta persona dom, pero ami no ta kere ku, ku hende por bai kaba ke tonto ki, e suse, pa bisa palabra malo. Ami ta bisa, no, bo sa, ami ta just bisa mane, Pasobra mesun ko tin hopi kos ta bai, tin hopi ko ta bin. Manera awo ki mi, manera mi ta papia ku mi yu, nos tin un piská ku nos a spot. Nunka nos a wak-e. E ta un piská, e ta mane, e ta shinishi òf shinishi blanku. Anto tin manera ku nan spray paint-e bou su hala nan, anto na su, na su, na su rabu. Nunka mi wak-e ku e. Obviously por ta. E ta ta tei caba, pero mi no ta wak asina predominante manera awo. Tin hopi cos ta cambia, dus mane, bo sa, mane ami por just papia over di loke mi ta wak. Bo sa, mi no, mi no, un cos si lamat ta cayente, mane tur e dianan aki lamat ta cayente, lamat ta keda cayente, lamat tin un luna cayente, y e cayente no ta suposo di ta pasobra ta cayente pafor, e ta cayente pasobra di barato ta cayente, ta mane un trinta i dos grado ne si bo ta. Si bo ta midié ku e termometer nan i nannan ku bo tin den boto, trinta i dos grado no ta wega, e ta kayente. Pero, son mesun mou bo ta keda e bestia. Ami, si mi ta papiaba di piski riba boto, bo ta keda e bestia. Ami di bera manera e diferensianan ku mi ta wak ta manera letterlijk manera un tortuga bin aden. Bestianan mas grandi, Bestianan mas ku ta ta grandi ta bira chikitu manera den si kat. Urchinsnan ta move, nan ta bai leu, nan no ta keda serka. Eseinan ta e kona ku mi por bisa. Bisa? Eseinan ta e kona ku di barat mi por mira pasobra mi ta mi ta mea mi ta tres be pa dia den awa. That's it. Sea ta pa fòn òf pa traha. Bo tin e e bushi e bushi grandinan Bo tin esun blanco, anto bo ta esun bruin, preto. Esun preto ta na bo mas webo cu e blanco. Anto bo bisa bo tin e chikitonan tambe cu ta pega na baranca, esey tambe ta hopi hopi esey tambe ta hopi dushi, e ta e ta e ta constante ta reproduci. Y bo tin esunnan cu tin e spikes nan mane halto asina aquí cu mane ora bo ora bo Yega serka di nan aunke bo ta kere e spikes nan ta sense bo dus nan ta cuminsa move bo ta di no ta no ta no ta la ma ta move nan a nan ta move segun nan ta sense bo aunke esey nan bo ta garra nan cu hanscun aunke bo ta corta nan aunke esey nan ta ma bon cu coño esey nan ta mane um ban bisa um tempo nan ya mester ta bende nan ritz carlton ki cona nan. Despues nan e cona cu ami sa cu bo por come cu ta mane apart cu no ta mane E kokolishi, e kalkó, e kiko, e kuantu, e kon. E úniko ku mi por splika bo ta manera, por ehèmpel, den e zandbank ku ami ta bai, promé ku mi bai piska se kat, semper ta tin un zandbank masha grandi me ku yen di e yerbanan ku ta parse manera dede, nan ta flako pero nan parse manera un dede. Nan ta manera e bo sa. Semper ta tin kalkoe nan, awor ke no tin nada. Anto bo por, bo por bisa, Wak, ami no ta kere den ku un hende ta mata sufisiente kalko pa e kalkonan no bin bèk. Ami ta djis kere ke kalkona djis no ta bin bek. Pasobra man'e e ta mes ku ora bo tin temporada di piská, ora bo tin temporada di sekat, ora ku laman ta plat, ora ku laman ta kiko. E besenan ta keda bin. E kota mi ta kere ku e no ta mes un hopi. Pasobra mi ke mei e e lugá te nan, e kuminda te nan, pakiko bo no tei mas? Bo sa? Anto Esei, esei ami no por contesta. Pero si mi por bisa bo cu manera e condicionnan ta mesco, al contrario tin menos hende ta coe calco awor aki nan. Toch nan ta keda coe calco pasobra si no nos Señor no por dal un banco calco na truck. Anto e ora, um, pero mi ta repara cu manera e, e, e, e consisten, e consistencia ta menos, hopi menos, manera. Ora ku mi ta, ora mi ta pasa, ora mi ta pasa pa bai koe se kat vral, vral na, na banda sait, mi ta pasa dor di un pita hopi grandi di yerba. I si mi haya dos, tres kalkó grandi ei den, mi haya hopi. Si bo ta haya ku e zeewier ta strobando e se kat pa drenta den su kas, pero bo ta haya otro bestinan ta kumiendo. zeewir. Dus manera tin piskanan ku por ehèmpel nunka bo ta haña nan, manera ora bo ta snorkel nunka bo ta haña nan ta nebel riba zeewir ku ta djis ku ta djis krusa. Pero bo ta hañando bestianan, manera ora bo ta ora mi ta snorkel bo bisa ora mi ta bai snorkel ku mi yu ke koninana si mi ta hañando bestianan ku manera ku ta bestia di rif ku ta kome for rif

E ta mane e koral ta ta mane batí mes ku ta un propèler a dal e koral pero e ta super hundu dus nunka un propèler por a dale anto mi a haña mane un ko asina aki mi no ta gaña ami asina aki nana mane un ko asina aki ta kresiendo riba unda e bleaching ta pero no un kaminda bòshi kaminda. Dos manera, ora ku bo ta bai, ora ku bo ta. Anto m'a bisa mi yu, bo sa? Ami no sa si no sa tur kos di naturalesa, bròda. Pasobra e koki. Mi no ta e wormsnan? Mi no sa ki karajo e ta, bròda, pero un kos mi ta bisa bo, ku ora bo, mi no sa nòmber di tur kos, pero e ta mane, e ta mes ku bo agarra mane sinku dede, kuatro dede, e ta asina ke anto e ta kon kuminsá krese. E ref, bròder, e ref. E ref ta morto mi. E ref ta morto pero mi no sa si ta morto. Bo sa dikon? Pakiko mi no sa si ta morto? Pasobra tin e bestia, e kos ei, e kos ei ku mi a kai bisa boso ku ami ta bestia wak ta kresiendo letterlijk. Kinan e blanko ta, einan e koi ta kresiendo. Ta kresiendo manera asina ki, ta un kos asina ki. Mi no sa kiki ta. Mayoria di biaha, dus mayoria di refnan ku bo tin rònt, bo sa unda mi ta papiando boso? Bo sa unda boso tin e. E ben den e skina ei di Arashi, einan bai afó, bo ta bai haya. Si bo ta bai wak e barankanan, bo ta e refnan, bo ta bai wak ku tin tin kos ta kuminsá krese bèk. Pues e sèita nobo paba i tin menen piská nobo. E piská nobo, e piská nobo, e piská nobo ta parse mane e ta e ta mane asina grandi, e tin kara di gru e tin kara di di di snèper, pero e tin mane, ban bisa si e piská ta asina aki. Pues asina ki nan nan right e tin mane e tin mane su, su hale ki nan au e tin mane un un shading ki nan nan obviously otro banda tambe anto tin shading ki nan nan anto e ta Este, esa. Aha, ento ta shinishi. That's it. Esei ta nobo? Nobo pa mi. Ami no, ami no ta wak-e. Famia di loke nan ta yama agar agar. Agar agar, e no ta agar agar per se, pero e ta un famia di dje pasobra ora ku bo ta verpulvere of ora bo ta dehydrate, e ta hasi mane awa bira jèlu. Ora bo wak e den awa e ta blèk lait. E bo ta distinguié ful, e ta blèk lait. Ora bo sak'e fu e awa, e ta bruin. Pero ora bo ta wak e ding awe ta man'é fluorescent green. Ante e otronan si ta oke, ta djesta esun ki nan a baha of. Kua? E ogonomic. Ah sea, dus esei esei. Ora ku tin storm ku la mata brutu tambe e ta ranka. Pak la mata brutu e e be e e e konan ki no ta. Nan no ta asina poderoso in the sense of cu nan ta wanta. E den e mundo, den e mundo di nan, I guess, cu mane nan ta mesco e rabo di lagadishi, mi ta kier nan just laga bay anto, anto bin back. Pasobra mane si no bo no ta haya tur e fucking sargasmnan ta bin tur aña seca nos. Nan ta mas cu tin cierto cambionan segun ami ta. sosediendo cu ta biniendo riba un manera hopi prominente veni con un meter di sargasmo. Come on! Una bes cu tin tempo bruto e con aki ta move. Dus zeewiernan ta kibra, kokolishi ta kibra. Bo ta bin haña e kokolishi kibra mane paden. Bo sa ora bo ta coge secat, secat bo ta bin haña sa unda un secat su su casta pa ve di con e ta e ta come su come con e ta come. Anto tin biabata e kokolieshinan kibrá ku manera no ta make sense. Anto e kokolieshi ei lo a just wòrdu kibrá during mal tempu, that's it. No no por otro. Pasobra no no tin un bestia ku ta kome dje stad ei. Bestianan ku ta kome kokolieshi, tensei ku ta un snapping turtle, e ta kibra e e e kaska i that's it. Pero. No sin snap en turtles na Aruba tam, pero no no ban bisa pa e kibrele mane lag'e na garnachi un pida sina ki nanan anto bo ta bin hae kon mane tira rond mane kaska kaska kikoni nan bo sa kon mi ta manda. E next pregunta ta kon mane pa. No tin mas fuck mi kere sa kaba. Bo ta bisa bo mane tres ora. No no tres ora no! Mane um e no ta mane. Mi no mal lesa, pasobra mi wele a yuda skibi buki di medisina ki pone na nan natural, pero e no ta, e no ta ta. Ta tin momentonan ku letterlik bo ta, mi ta just koe algu hinka den mi boka. Bo sa, des manera mi no por bisa manera, mi no por bisa manera E treger ta mas mane pa eksplorá ku e treger ta ta mane mas pa loke mi a wak. Paso ora mi a wak, mi a wak nan hasi aseti koko, kibra koko ku tur e kone nan. Pero mi no kier a keda einan. Paso mi ta just bira wak e matanan aki. Anto mi ta bisa, Ei men, kiko e koki ta? Anto esei ta ta te. Dus, i, i, i, ami ta just kere mane un tiki, sea un tiki loko ta, ami un tiki durf. Mane vooral ora ku mi ta ta yong ma tende ma tende over di kadushi no ke ta pone golosina ma tende over di mata no ke ta pone anto ma just bai kome tur loke mi por haya bo kiko ta dal anto ese ta mane mi no mi no por splika e parti ei mane ku e ta bin di mi welonan per se sino e ta mas mane ok kiko ami por wak nobo that's it mi ta expose mi yu na na. na loke ami sa, pero por ehempel si el a haya gana di bira pianista, melo mi ta bati man p'e den un sala whatever, dus manera ami ta haya cu cada ken ta pick up loke nan kier, pasobra manera ami ñu manera si bo si mi bai bek na mi tata cu mi mama manera mi mama ta hopi bon den remediatera cu e cone nan. E sa hopi bon kon pa kuida su mes ku konenan, pero e no ta ta man'é un kos ku man'é e ta ta pon'é riba mi. Nunka mi, mi nunka m'a kere den impon'é algu den un hende, bo ta bai make, pasobra hopi biaha man'é, hopi biaha nos ta sinti ku man'é. Sin cu nos kier durf di bisa cu e persona ban di nos ta un reflection di nos, siendo cu e persona ban di nos ta just su mes. That's it. Esaki, dus si mi yu no pick up e koki, ami no ta sinti ma perde nada. Ami ta just sinti cu por ta e ta bay mustra mi algo di bida cu ami no sa. Asina mi ta wak e bida en general. Ami ta stima e diferencia den nos. Esaki, mi no ta sinti cu mane, pasobra por ta e bida, just mane, por ehempel, mi yu ta stima free dive. E ta ku un freedive, e ta bai bintisinku meter pia abou. Hopi gai ta bin tur na stretch, tur na fin di un meter, ke ke. Nan a ta bin yega bintisinku meter. Anto e ta siñando mi algu otro. E ta siñando mi algu ku mané mi no a focus den dje nunka. Anto mi ta train'é. pa e hala mi dros'é, pero mene e ta e tambe ta pushando mi un kaminda. Anto ora ku ban bisa mi ta yega un kaminda ku mi tin turista òf mi tin hende, anto mi ta ripará e ta kuminsá papia over di matanan, mi ta manera, oh el a peka òf un parikó. Pero si e tum'é komo su pashon, ah e ta keda na dje nan. Kusá? Dus mane ami ta djust si mi por infektá un hende den un manera hopi deep òf un manera hopi light, over di kiko ami tin pasion over dje, ey pa mi se ta gol cabo man. Hende ta coño man, hende ta e raza mas hodido cu tin mané, por ehempel just mi ta mi ta tuma e ehempel aki no mané, um, ah mi ta hende right, dus mané mi no por bisa mi odia hende pero si nos tin cu nos tin cu mané habia di un manera drech right. Maina bo abo no conoce mi. Mi no a introduci mi mes na bo, pero mi ta cuminsa gara bo cara anto mi ta cuminsa mishi bo rond kiconi nan mane. Bo ta cuminsa mane, what the fuck? Pero asina nos ta. Nos ta wak un cop bo awa, nos ta cuminsa mishi cu ni. Tur na sunblock, tur na kico, anto ki ta pasa ta cu mane desgraciadamente e sistema ta traha patras sen. Nos a dus man'é hé ku tur respet pe brother nan pasobra mi tambe ta mi tambe ta biba di turismo ki kone nan pero ta depende kon kon hopi bo kere bo sa man'é si bo ke bai mishi ku tu ko si bo ke bai touch tu ko si bo e respet e respet E respeto ti ki muele pasobra hopi biaha e gol di Seng ta hopi mas importante ki koe. Dus da sa ku bo ta dañando algu pero bo no ta wòri pasobra e ta e ta e no ta bo problema awo. Bo sa manera bo ta gana bo Seng awo bo ta hiba shei binti hende na un kaminda. At bo sa kiti kon men bo sa kiti kon manera tur hende ta protagonista di nan pelikula tur hende ta kere ku nada no ta be pasa nan. te ora ku nan mama muri, nan tata muri, ora nan ta kumina shit, e koki no ta, te ora ku tur kos bai limpi limpi den su mushkon, e ora hende nan ta bai kuminsá di ora. Pero, man, Mama Tera no ta bai laga nunka ton di pas, bròda, nunka di bo fucking bida bo ta kere ku nos ta bai kaka ful e koki anto e ta just bai keda ketu, manan e ola nan ki ta bai krese bin bábábábá, rebentá tur hende ki na fuck abo, fuck abo tambe, anto awokinan nos bai kuminsá di nobo. That's it man. No pa super tur hende wou a imaginá bo tempunan ya awor ki nan a pone djin piedra rond di e duinennan right. Bo sa kuantu hende e e e hendenan ta bisa nan no subi duinen ku e kuartresernan no subi duinen ku bo four by four pero nan ta subia tog pasobra nan ta kere nan ta e úniko ku ta siende pero tur dia tin komo binti hende ku ta kere ku nan ta e úniko ku ta siende a la fin a la funda mester a pone piedranan tur di koinannan. Bo si kominke men dos man'é, ami ta kere nos ta man'é, nos ta bena para un bes. Pero e bon ta ku nos bai wòrdu siñá dor di naturalesa mes. Ku nos por sigui asina, nos no por sigui asina, that's it. Bo sa kuantu hende a yega puntrami ku si nan ta bai, nan ta bai, si tur hende. ta bai cuminsa piki co den mon di manera ami si e no ta bai tin un impacto negativo na naturalesa? Claro cu no, pasobra nos ta suppose di ta biba asina idiot. E unico cos cu ta daña nos ta cu ami ta coy e coke y mi ta hinca ebao mi cashon anto deci mi ke bende abo anto ey, huhu, bo sa, e coke ta barato, anto esey ta daña nos. Esei ta daña nos. E parti ei di no respetá manera ei tende. Bo ke kome, drenta bo lamá. Koi dos tres piská, bo ta kome awe, bo ta kome mañan, otro mañan bo ta lanta atrobe, bo ta koi dos. Asina nos ta supos di biba. Nos no ta supos di biba manera ku tin un gai ku ta manera tin manera shen mil baka ta ranka nan tetenan pa abo. What the fuck! Bo sa kome ke men? Anyways, dus ami no a inventa mundu, pero esei ta loke mi ta kere ku ta. Bo tin ku mane imaginá e futuro? Hesus! Den dos mil i shen. Dos mil shen! Ami, wak, wak esaki ta tref di mi. Tin sierto konan ku por ta. Boso ta ins ku mi komo organisashon i por ta boso no ta ins ku mi komo organisashon, loke ami ta pensa ta ku manera uno, ami ta zòrg pa mi bida, mi ta zòrg pa mi mama, mi tata, mi yunan, kon pa nan kome, nan kome drechi, nos respetá e naturalesa ki na nan. Obviously e ta e manera kon mi ta gana mi bida, si mi por. infecta un persona cu cierto sentimentonan e ta un gol. Pero mi no ta bay cansa mi cabez den purba di y sorry si e ta zona asina conformista di bay purba di haci un huelga, tira mi curpa riba flur cana sunu, pinta cor riba mi curpa pa mi cambia e pensamento di otro hende. Bo sa dicon bo sabrá. Tanten ku bo no tin e hendenan no a sinti e kandela rònt di nan, nan no ta bai kambia. Nan ta bai sigui bai nan cocktail parties-nan pasobra nan tin e sèn sufisiente pa hasié i dats it. E úniko hendenan ku di bèrdat ta sinti kònde ki ta hendenan ku ta biba dje koki. Riba wak sierto kambionan kaba, anto ya na dos mil shen. Ami ta kere pa na dos mil shen, bròder. Si tur kos ta bon, bo yu ta, bo ta ta wela òf wela na e momento ei? Na dos mil shen, bròder, ami ta kere ku nos haya sufisiente horkan, sufisiente sunami ku a rementá e lolo aki pa nos hasi haya un kambio drástiko unda no Mama Tera ta bisa tende ki ta basta, awor ta mi bùrt atrobe, pasobra bo sa kansá mi. Si bo ta kere den e poder ku e Koki tin. Nunca di bo fucking bida un hende asina idiot manera ami cu bo cu ta kere cu bestia no por wak colo ta kere cu nan ta bin cambia cokinana brother fuck bo brother cokinana ta bay caba pa di nos ta bay muri pero pa e bon di e tonto aki y no pa e bon cu un hende decidi e tonto aki sino pa e bon cu e naturalesa ta bisa ey tende ki un biaha mas di nuovo fuck bo su tur sea brother fuck the world fuck the world serio. Mi a nota kere masha mas con hende ta habla asina ta traha nobia. Amo a traha hende. What the fuck? Amo a traha un yu. What the fuck? Amo a por. Awor, dus bo perspectiva ta mane basta, ya, dus cu bo ta wak un tiki scur. No, ami ta wak scur. Ami ta wak cu e ta just bayendo unda e ta bayendo. Ami no ta kere Well, e can bisa bra, pasobra y cu tur respet, pa bo hal over hopi hende pa recycle, pa no pa no pollute e e la mar, pa no tira oil spill, pa tur e cona e ta moeilijk, e ta moeilijk. Bo sa tin hopi findings mane ultimadamente mane Des manera, e ta te tantu, te tantu bo por hasi. I mi ta kere nos mester ta sinsero around, te tantu bo por hasi pa konvensí hende pa manera, ey, bo sa kiko ban ban hasi un mihó mundu. Bo ta kere ora ku nan a traha plastik, right? Bo ta kere nan no a pensa ku e koe no ta bai wòrdu disolví nunka òf den tantu aña? Miren, brada, Mane, si despues di pandemia bo tin hendenan cu ta bula rond sali mane fucking Iron Man, kikicoño bo ta kere? No tin suficiente placa pa haci fan, bo sa research? Ami ta kere gewoon hende ta gewoon un bestia hopi straño. Anto mi no ta pensa cu mi ta pesimista, mi no ta sinti mi ta pesimista, mi ta juist optimista. Paso ami si ta kere ku Mama Tera ta bai gana. Semper, mayoria biaha islanan manera nos ta wak pafó. Nos a ta tin hopi problemanan tempunan ya den añanan ora ku hotel a kuminsá pasobra nos a ta purba di trese e yerbanan, e konan ku ta den paisnan friu, ke konenan gasta mente i plaka den. Den den Muhammad ta ke ke kens den. Esei ta just un aspekto. Awor ki nan ta komprendé ku ey, nos ta biba den un lugá árido, anto nos ta supos di pone konan árido. Bon, e punto ku ami ta kere ku ta bai pasa ku nos ta ku nos ta bai komprendé ku nos ta bai wak nos mes. Nos ta bai stòp di wak telebishon. Pasobra ta bai yega un punto ku no tin niun Kardashian ku ta bai por splika bo kon bo ta bai survive riba un isla ku tin awa anto unda bo ta bai piska. Kiko ta pasa ta, pandemia a siña nos hopi kos. Bo ta haya hendenan ku ta tin trabou, ku no ta tin trabou mas, ku ta ta kanando hasiendo un weko den nan sala, Bisando cu nan no tin trabao. Pasobra desgraciadamente e sistema a traha nos di un manera cu nos ta sinti cu nos por casi, casi, casi haci nada cu nos man. Anto esey, esey loke ta bay bin ta bay siña nos, bira hende bek. Y semper bo ta bay tin bo dos mannan, bo curason primitif, so wak brother wak. Bo ke mata bo kurpa? Na na Medio Oriente nan tin un un un gezegde ta bisa, Bo ke mata bo kurpa? Just tira bo kurpa na un awa brutu, bo ta repará kon bo bo lo kuminsá landa. Por ta bo ta bin bisa, No, pero ami no kon piska, no, pero ami no kon. Ey bròder, ora bo tin hamber bròder, bo ta bo ta kome vèt. Bo ta vegetariano, bo ta vegan, oh shit, bo ta ya bo ta dale piská sin Sin kushiná mes brother. Bo ta ora bo tin hamber brother e kos ta bai pasa bo ta bai back to the roots ami ta sinti ku uno ma e hende homber no lo por bai beat naturalesa y mi ta haya ku tur esei ta bai bin back kuné ku nos ta bai back to na ken nos ta na e basics nan pasobra e ta pasando kaba tur hende ta hopi konsiente di ki nan ta komi kiko nan ta pone riba nan kurpa kiko nan ta kiko bo sa e ta e ta e ta e ta. Tara, kor e not, e not, di un dia pa otro nos no yega aki nan, na e desgrasi ku nos ta, i di un dia pa otro nos ta bai yega na un sanashon tampoco, pero e ta bai yega si. I anos ta, anos ta zuiver, pasobra nos e generashon ku a, a, a topa e, e drama, anto buskando e solushon. Anos, anos ta den un epoka masha pekuliar den nos bida. Kiko kultura, kultura ta. kon bo ta adaptá e tur loke tin rònt di bo na bo nesesidat. Por ehèmpel, mi ta bai kohe e palo ki, anto mi ta bai traha boto kuné. Esei ta kultura. Portá e no ta pa traha boto kuné, e ta un trial and error, nos ta bai bira, nos ta traha boto kuné ki kone nan. Esei nos falta. Nos falta sa ken nos ta, sa unda nos ta bin. e salo bo no ta haya den frishider, e galiña no ta wòrdu no ta wòrdu trasí fu Venezuela, bo sa kon asina mi ta kere disi nos kuminsa di bèrdat wak unda nos ta di bèrdat komo persona kiko nos por hasi pa nos mes trese nos kuminda mi ta kere disi lo yuda si nos ta mas sentrá den kiko nos por hasi En bes di wak pafó, wak paden. Den tur aspekto, asta den aspekto di hotèl ku tur kos, wak paden mi ta kere nos ta nos ta bon. I guess. I den un den un vishon asina lo hay tambe manera bo ta wak kos bai mihó ku nos lamá? Klaro, bròder. Una bes tin rèspèt tin rèspèt, bròder. Una bes bo ta respetá naturalesa, una bes bo ta koe esaki, anto bo ta djis koe e tròshi ei, pasobra si esei so bo ta bin traha un jam. Pa nos come siman aki? Cla! Pasobra naturalesa mes ta bisaba esey. Si bo no ta hinca porkeria den e djem, ta un siman cinco dia ta dura bo. Despues bo ta bay pica e trobe, anto ora cu e mata aki no ta duna, bo ta busca e otro mata cu si ta dunando awoke, bo ta. Asina ta suppose di bay. E. Wak, e ta keda na karakter di hende, bròder. Esei ta trip, man'é e ta dependé bo disposishon di kurason. Ami no ta den bo mente, ami no ta den bo kurason, ami no ta den bo mente, mi no ta den bo kurason. Ami no ta kere mi ta entitled pa bisa ku un hende tin ku hasi nada. Pasobra pa kuminsá, ami a hasi bòshi for di mi bida na hopi. Awoki despues di mi fout na Masiña, ora mi ta kere mi ta siñando, ami ta kere e disposishon di kurason. That's it. E ta keda na bo kon bo ta yega na dje. E ta manera si bo ta bai resa na Buda, na Allah, si bo ta bai tira bo yoga sessions nan, si bo ta bai tira tres dip den awa pa dia, anto bo ta ripara ku ey, shit, e koki no ta, engeluk no ta mikse, I don't know man. Kon ku bo yeg'é, yeg'é, pero e kambio di kurason di e kapitalismo pa. ta loke ta real actually I guess pero mi no sa kon hende ta bai e game mi no tin niun idea pasobra ami mi mes ta struggle ku ki mi ta bai bisti mañana. Pero ta menshona ku e kambio mester ta un kambio for di kapitalismo. Sa pasobra ki ta pasa ta tur hende ta mane tur tur kos ta tur kos ta sèn awendia hende nan ta hasi ku hopi ku e degasiado ku otro pasobra business ta business. Bo sa manera, bo sa koba ki mera manera. No, pero nos ta bai koba ki nana pasobra e koki ta bai trese, nos ta bai traha un hotel grandi pasobra nos ta bai trese mas, mas. Serio? Bo abo ta kere loke bo ta skucha? No, pero ni un, ni un hende tin e webo pa hasi koe. Paso, desgraciadamente tin un rei di hende ku nan manta ora sucia. Kusen, ku kiko, ku kuantu, ku kon, ku no, ami ta bai zòrg pa bo hotèl. Tur hende no ta wòri ku loke ta loke ta bal, pasobra nan ta sinti ku nan ta bai gana sufisiente plaka, nan ta bai biba sufisiente dushi pa ora ku e mundu ku bai den kon e ya nan a muri kaba. Ke bo ta wak komo e worst case scenario? Ku noso ta bai den kon e nos ta muri. Sea, anto di ser fulun. Un rasa nobo lo bin. Si tin e rasa nobo bo. Spera cu no ta boshi homber su ta keda si no mane bisa cu no tin nada. Bo kier of no tur cos tin lama, tur cos ta lama. Si bo kier transporta bo bo bo carne di. Europa pa Aruba la ma bo ta si si si desgraciadamente dor cu e e e mundo kita asina na werki yo sa ami no ta un un climatologo of con bo ta yama e coy anto tin olanan super grandi cu ya caba containernan no por bay di un banda pa otro ah well ami no sa ami no sa ami ta haya cu nos ta den un epoca cu nos por coy nos imaginacion anto hasi asina ki pasobra tur cos por pasa. Tanten ku nan no sinti ku nan plaka no ta bai hiba na niun kaminda, anto ku nan ta bisa, Ey, fòk e plaka aki, laga mi bai wak kiko mi por hasi. Te e ora ei, nos tur ta bai ta den un kaminda. Pasobra tanten ku tin hendenan ku por biaha den private jets, bebe e kristal ku Hpnotiq ku miski dòler, whatever ku nan ta bebe, pasobra mi no sa, ami ta balashi mi ta bebe. Anto E ora ei bo ta bai ripará manera kick back, manera por ehempel manera djis wak wak anyways mi no sera mi boka dus sea esei. Esei ta ora ku bo sinti kayente ku nada di loke bo tin komo poder ku ta un kos ku ta manera outo ku ta manera avion ku ta manera kasnan grandi bo ta bisa shit. Nada no ta bai salba mi. E ora nos tur ta bai ta moviendo riba meu richting bisa, ey, ban salba e koikoi aki. Pero e tin cu agota tur e fucking koikoi. Paso tanten cu hendenan tin placa pa paga tur nan koikensnan, nan no ta bai worry cu nada. Esey ta, nan ta, nan ta coy e koki, kibr'e fu e otro, no, pasobra mi ta bai trece trabou, mi ta bai trece kico, pero nan no ta tin foki tin abo. Dus, men, e ta, e ta, e ta just te ora nan no sintié den nan kuero, den nan weso, nan no ta bai wòri. A nos ku ta biba un bida simpel, ku nos no ta hasi koki pa fama, ku nos no ta hasi koki pa sèn, oh, sèn, imagina bo, sèn bo mester pa kome, right? Pero bo ta trah'é pa bo kome, no pa bo bisti Louis Vuitton, no pa bo kana den un avion. Ami por ehempel, ora mi yu bin bin bin seka mi ami ta traha, pasobra te dia djabe tin djes tres aña mi ta mi ta trep kuné, mi ta mi ta mi ke mi ke tei pa su huiswerk, mi ke tei, ki donder mi ta bai hasi traha ki pa dune kone kon mi no ta ta tin, kiko mi no ta ta tin, loke mester ta amor. Mi tin ku dal su beso. No no no. E di kier ami tambe tin ku dal un nul por sènto. Nul nul. Wata! Wao! Oke, Bo sa si ku bo ponemi den un skina bòshi biaha? E pregu uno ta supose, bo sa e ta manera un konversashon big, no? Un ratu lo dalmi kiná, un ratu lo dalmi kiná, un ratu mi ta manda shit, bo ta bisa dalmi ku bala. Turista merikano nan tin un siman den un aña ku nan ta haya vakansi, mas o menos. Ora ku nan yega aki nan, bròder? Ta wild style nan ta bai bra. Con bin bo por bolter un un land rover? E coe ta un e coe ta un arte e coe ta un arte. Con bo por bolter un land rover cay riba bo yu su pia anto kap bo yu su pia ke mucha ta perde su pia of un of un buggy Koito koito un arte. Asina loko bo ta bira. Pues e gana ki ta bin pasobra nan ta sinti ku nan ta paga, anto nan ta meresé sierto konan. Ken ta bai kita koifi nan? Anos no por kita koifi nan. Anos ta on the receiving side, anos ta on the receiving side. Anos no ta, anos ta manera un McDonald's, anos ta, anos ta e waiter di McDonald's, anos no ta e kliente di McDonald's. y hopi biaha pa un tip di shen dollar, bo ta bisa hende ey tira bo curpa di cabes, despues ta hoga, despues tur hende ke yora. Esey ta dude, esey ta. Wak, e turismo ta bay man di man cu naturalesa, si naturalesa ta un caca, nan no ta bin, no ta kere nos mester asina hopi tecnologia ni ciencia pa biba un bida humano. Si bo ta biba un bida normal, si bo ta biba un bida ku rèspèt pa naturalesa, bo no mester un koño, men. Bo no mester ni un rakèt ku ta bai shelu bin bèk wak si tin awa na luna, ke kiko ei, pasobra bo ta bibando bon ki nan kaba, bròder. Den con. Ki bo ta kere cu ami lo por bisa pa un hende cu ta wak e coral morto, cu ta dal su sunblock SPF shing, anto cu ta bay mishi cu tur cos, tene tur cos kicone, pero el a tende si cu tur loke e ta haciendo ta bay daña e coral, pero el ta haci e tok, pues el a paga shen dollar riba su trip, Ami no sa kiko ami lo por bisa pa cambia cu ey. Corda cu bo ta hende cu bo ta muri, cu bo ta crece, cu bo ta bira bieu. Cora ki sa kiko ta ke mi ta un hende. Tur e add-onsnan ey, bo auto, bo cas, bo fucking hoyasnan, ke mi un coño men. Bo por tin un miyon di fucking seng, baha yo un fucking malesa cu yo hende por cura, Tur bo plaka no ta bal. No lubida ku bo ta un hende. That's it. Bo ta just algo den naturalesa. Den e heelal abo ta algo. Bo no ta apart. Si bo ta kere bo ta apart di e heelal, bo ta fout. Kiko ta algun kos ku bo ta man'é grateful na Laman? Ke ta duna mi di kome, man. Ku el a duna mi di kome tur e tempunan aki, anto dor ku mi ta ami ta sinti ku mi ta trat'é ku rèspèt. Mi por keda kome riba dje pasobra

Enta bo ta bai wak con con bonito riba steroids e koe Thank you. No por traimi un coño mas. E koki no por ta robot. Fuck the world. E koki no por ta robot. Maina bo. Sep su Romani, imaina bo por yu homber fall in love ku robot. Nan ta bisa, No, mi ke traha yu ku ni. No por. Pero e ta bisa, Mi no ta komprendé. Mi ta bisa, No por. Pero mi no ta komprendé. Mi ta si, Oh, wara, wara, wara, wara. Mi ta bai dal bo un kanti man. Anto ora bo ta bai back to the roots, no? Bo ta dale un, loke nos yama corrigeren de klap. Bo ta reboot e sistema.